An sawi dan chuan hmeichhe tam tak hi chu an rilru a hah lutuk chang hian intih hahdam nan crime hi an ngaithla thin niin an sawi a, tak tak ni maw? Kum Sangni pakua khan Fayetteville, North Carolina khuaah chuan nu pakhat Antoinette Nicole Davis hi chuan a fanu kum nga mi Shania Davis i bo thu chu a report a, Thuneitute hnenah chuan zanlaia an in atanga a bo thu a sawi. Rang takin Amber Alert an kalpui ta nghal a ni. Amber Alert hi hrelote kan aw lo awm takin han sawi zau deuh ila. Kum tam tak kal ta khan Amber-i hmeichhe naupang duhawm tak mai chu ruk bo a ni a, rei tak an zawn hnuah a ruang an hmu ta hlauh a. An pawng sual hnuah rawng taka thah a ni tih an hmu chhuak a ni. Hei vang hian Amberry anga naupang rukbote chu rang taka chhan chhuah an nih theih nan Amberry hming chawiin he alert hi hman thin a ni a. An khawmipuite a bobang awm lovin an hna tul te kalsanin a huhoin naupang bo an zawng thin a. An khawlu leh chhuahna kawng zawng zawng pawh an dang a, police ten an veng thin a ni. Chutianga law enforcement lam te leh a khaw mipui ten nasa taka an zawn hnu rei lo teah chuan an thil zawn chu an hmu dawn hnai ta. Sanford, North Carolina-a CCTV footage pakhatah hmeichhe naupang Shania Davis-i ni ngei a lang chu mi pakhatin hotel-ah a pawm lut lai hmuh a ni a. A tirah chuan a nu Pi Nikoli bialpa chu police in tu chiang awm hma chu rinhlelh thu ah an hreng. An han chhui chian deuh chuan chu pa chu Mario Anjet McNeil a ni tih an hre ta. Chu pa pawh chu naupang nu Pi Nikoli nen chuan an in hmelhriat tih pawh an hre chhuak ta zel mai le. Detective te chuan naupang ruk bo chungchanga in rawla an rinhlelh te chu an han dawp tan ta a. An thu thar hriat chuan mipuite leh Shania'i lainatute chu a thawng kher mai. Pi Nicole-i chuan McNeil-a pawisa hi dollar zahnih vel a lo bat sak a, ba pek tur pawisa engmah a neih loh avangin a fanu kum nga mi Shania'i chu a ba rulh nan mutpui mai turin McNeil-a chu a lo pe niin A nu chuan him takin ka fanu kha min pe kir leh mai dawn emaw ka ti a, a tih hlum kher kha ka ring lo tiin detective te chu a hrilh. He thu hian North Carolina mipuite chu a ṭhawng hle a, a hringtu nu ngeiina a fanu chunga a thiltihdan rapthlak tak avang hian an khaw mipuite chu an thinrim hle a ni. Sanyei ruang chu an khawthenawm Sanford nena an inkar kawngpui hnaih ramhnuai thing hmunah McNeil-a hian a lo phum tih hmuhchhuah a ni a. Mario Andrette McNeil hi naupang puang sual leh rawng taka a tihhlum avangin thi tura a chawng thu rel tluk a ni a. A nu Antoinette Nicole hi human trafficking leh child prostitution avangin kum sawmhnih chuang lung intang tura a chawng thu rel tluk a ni ta a ni. A pa far nu Ani Lockhart te hian a tuarna em em a, a chhan chu Sanyei pian hlim hian a nu leh pa te an inthen a. Kum khat dawn chu a nu Nicole hian a enkawl ve a. Amaherawh chu sum lama a harsat deuh avangin a pa te hi enkawl turin a pe ta a ni. Kum nga a nih thlengin Ani Lockhart te hian a fanu ang chiahin a en a, Sanyei pawh hian a ngaina em em a ni. A nu Pi Nikawli hian a fanu a nih ve tho thu leh reilo te tal chu awmpui ve a dil a, a nun dan te a thlak danglam tawh a, hnachhe te a nei ve tawh bawk nen. Shaniei pawh hian ama nu a nih angin a ngaina lo hran chuang lo bawk nen, Shaniei chu a nu bulah an in thleng, a ni hian a va thla hial a. Chutah chuan Shaniei chuan a ni chu a hmangaih thu leh inhmuh leh vat a beisei thu in a thla a. Hetianga kumnga mi lekin a ni a thlahna kha a mang thlana a ni ta mai hi a tuar thiam lo hle a, thla khat lek a nuin a enkawl a, a fanu a hralh duh nghal mai hi rap thlak a ti a. Court ina Nicole-i hremna a pek pawh chu na tawk lo tiin a thinrim tak zet a ni. A ni hi nula senior niin a lang a, kan hriat sual loh chuan a vahnu la hi mi ngo leh mi dum thlah pawlh a ni a, a hmeltha reuh phian leh nghal. Ani hian a duat dawn teh reng nen a van duai tak zet. A thihna tur lam panin a kal ta mai hi. Hetih lai hian Nicole-i chhungte lam ve thung chuan an awi loh thu an sawi a. A fanu hi hetianga a tih duh bik hi an ring lo a ni. An va tlawh ve reng thin a, an nufa inkar pawh a thain hmuh an nawm viau thin thu an lo sawi ve bawk a. Amaherawhchu pi Nicole-i hi drugs khawih thin a ni a. Tuna dollar zahnih a batna pawh hi damdawi zuar a ni awm e. Amah ngei a inpuang a, Nicole i chhungte erawhin miin amaha tih anga sawi turin an vo a nih an ring thung.